Doedd hi ddim yn wythnos i mi. Um, nes i'n sal yn y godro, o'n i'n gwybod hynny. Mi ddylia mod i wedi gwneud o well efo'r dasg, efo'r moch. Ond dyna fo. Dwi wedi cael hwyl yn neud o, wedi neud tomon o ffrindiau. Um, mae wedi bod yn brofiad, yndi. Pob lwc i bawb sy'n ôl a gobeithio uh, gan nhw ffeindio'r gorau. Oh, ofnadwy. Oedd fy nghalon eitha drwm. Ond o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i wneud gystal heddiw wedyn, o'n i'n o'n i'n poeni. Oedd oedden ni'n siarad ac o'n i'n meddwl bod pawb wedi gwneud lot gwell na i, o'n i'n meddwl na fi oedd yn mynd, fo'n onest. Oedd deimlad reis braf cael cael mynd ôl. Nes i'n cael y mochyn cyntaf na'r ail fochyn, wedyn o'n i'n meddwl bod hi'n llanas. O'n i'n o'n i'n meddwl fi wedi gwneud iawn o godro ddoe, ond yr cwestiynau ar y fi'n gwneud gystal. Ond um, na, dwi'n mor hapus. Dwi'n siŵr fydden ni dal yn ffrindiau off camera de, ond mae'n mwy o Ch'od 'dan ni gyd isio ennill rŵan 'de? Ia, o'n i'n ama bo fi fyny amdani heddiw ac o'n i jyst yn gobeithio na yr un o'n ca'l mynd all on i. Ti jyst yn teimlo na chdi sy'n mynd dwyt? Pan ti'n gwrando yn- ar Dal Arna I a sbio a ti'n me'wl 'falle gei Dal Arna I sbio arno fi ia mae 'di sbio arno fi fwy na mae 'di sbio arno fo fi fi sy'n mynd ond ia jyst nervous 'de nervous wreck a ma' rywun 'di rywun 'im isio mynd nag oes? A ma' rywun yn bitio gweld llall yn mynd hefyd ond ia fel y mae cystadleuaeth ydi ynde? Na ma' hwn yn serious. Dio'm yn hawdd. O gwbwl dio'm yn hawdd. A rhaid ni gymryd o o ddifri tro nesa bydd. Bydd. Mwy cartrefol os oes hyn. Fi'n credu mae popeth wedi gweithio dra fach yn well. A sydd wedi cael ei bwgwth twli o yma, so oedd eisiau rhywbeth yn iawn, rhywle. Oedd oedd yn nais iawn clywed bod fi wedi ennill y tasg godro. Bysa fe'n dda os na, bysa ni wedi ennill hwnna, fi'n credu. Lot o sport y Dafydd. Deryn bach tawel. Bloody great. Treni bod e mas. Mae'n teimlo rhyfedd bod, na, bod, bod ni'n mynd yn gang cycyn lliad wan. So mae'n golygu bod rhaid ni... Da ni gam yn nes at ennill y pick-up a fe ni, rhaid ni weithio'n gletach wan, siw. Ia, yeah, mae'n biti bod o wedi mynd. Um, oedden ni'n gyrru'n dda fo Dafydd, uh, ac oedd o'n weld yn gwneud y tasgan iawn fel oedd o'n deutha ni wedyn. Ond rhaid i rwy'n fynd bob wsos. Er bod chdi yn meddwl bod chdi Dwi'n gobeithio bod fi'n saff. Dydy o ddim yn beth braf sefyll yn y lein yna, anniwneedig pan ti'n cael dy alw ymlaen. Ti'n yn gwybod os ti'n cael dy alw ymlaen oherwydd bod chdi'n mynd i gael dy gamol, ta ti'n mynd i gael o ymlaen oherwydd bod chdi'n gwneud rhywbeth yn anghywir neu rhywbeth yn wrong. A teimlo dros David Rhian yn gorau mynd allan i o. A credu'r, ond na fo. Name of the game yn anffodus. O'n i'n meddwl garantid o fi Oedd e'n mynd achos mae fi a Gwenno ffilodd ni roi'r moch yna yn y bocs e. So rhwng y ddau ni, na beth o'n i'n meddwl, ond uh, ond fel ti weld mae Dafydd wedi mynd, so mae oedd hwnna'n sioc i fi ni. Felly mae dau cryf yn un tasg yn wan yn un arall, so pwy o i'r dibynnu ar y tasgau. E. Licsen ni wneud yn dda, ond mae'n mae newid drwy'r amser yn dweud.